Унбишенче февральдә гаскәрләр безнең Афганистаннан чыктылар. Инде ул вакытта ан шикелле уже бик движение юк иде. Бөтен частьлар уже көтеп торалар, унбишендә чыгасын. И миңа иптәшем әйтә, син бер дә борчылма, хәзер бик тыныч кына, менә хәзер сугыш бетә, и без аннары инде тыныч кына хезмәт итәбез. Бәлки аны беракая күчерергә дә булганнардыр, диде бу миңа. И Менә шул 27 көн кала сугышка кичтән кайтты ул, и кичтән моңа хәбәр. Ул иртә белән очырга бүлеп, задание белән. Ул үзенең вертолеты белән түгел, чит вертолет белән китте. Анда летчик штурман больницада булган, госпитальдә, и минекен җибәрделәр аның белән. Шул көнне кич белән сәгать 4-тә минем икенче малай сөйләшмәде озак. Мгм. И шул көнне ул беренче тапкыр әти дигән сүзне әйтте. Мм. И мин әйтәм, сәгать ул вакытта сәгать эшләр тирәсе иде. Мин әйтәм, улым, ой, мин әйтәм, әти дип әйттең, менә хәзер әтиең кайта. И әтиеңгә әти дип әйтерсең, дим. Ә кич белән сәгать җидедә килеп әйттеләр инде үлгәннәрен. Менә шул көнне бу. Ишекне кич белән сәгать җидедә звонок, мин глазоктан карыйм, басып торалар алты кеше, генераллар, полковниклар, әле башыма килми болар нәрсәгә килделәр икән дип. Ну, э, хәрби тормыш белән яшәгәч, ну, әле чу нәрсә. Ишекне ачып җибәрсәм, болар э, кер... можно к вам зайти? Мин әйтәм, можно. Керегез, менә шулай коридор озын, болар кереп бастылар. И басып торалар миңа карап. Мгм. Мәйтәм, а что случилось-то? Болар әйтәләр, вот, ну, дежурные слова инде, как всегда, сезнең, Мгм. вот, ваш муж погиб. Мин җыламыйм, мин басып торам. Мгм. Мин стенага сөялдем дә, и менә шул вакытта минем бөтен тормышым күз алдымнан узды. Шул бер җөмләне ишетүгә. Мин инде балаларны үстереп бетергәнмен, үзем Мгм. генә. Менә шулай әйтәләр бит әле, үлем алдыннан бөтен тормыш теге нигә күз алдына килә дигән шикелле. Менә минем дә нәкъ шулай. Стенадан шуыша шуыша мин утырдым дигәндә. Хәтерләмим хәзер нәрсә дип әйткәнемне. Менә алар нәрсә? Карап тордылар, тордылар да миңа китеп бардылар, чыгып киттеләр. Бу билгеле безнең вертолет түгел, минем иптәшем дә Ми-8 вертолетында летчик штурман булып сугышта катнашкан кеше. Барыбер менә безнең бу мәйданда бик күп мероприятиеләр була. Без монда 15-нче гаскәрләрнең Афганистаннан чыккан көннәрен менә монда билгеләп узабыз. Аннары безнең бар башка төрле шундый ниләр мероприятиеләр. И без һәрвакытта да менә шуннан узганда Менә инде менә шушы тишеккә без гел чәчәк куеп китәбез. Бу музейны без үзебез афганнар һәрберсе каяндыр нәрсәләрдер шундый ниләр тавып, экспонатлар тавып, без моны үзебез оештырдык. Һәм менә шушы музейда безнең бар Я навсегда останусь молодым и буду жить в коротком слове память дигән сүз астында бар минем иптәшемнең үзе Афган сугышында киеп җөргән үзенең киеме. Менә мин аны менә монда музейга бирдем. Э, шлем э, шулай ук аныкы, э, иптәшемнеке. Нигә аяк киеме шулай ук шунда сугышта булган. Һәм менә бөтен әйбере, өстендәге бөтен әйбере ул минем иптәшемнеке. Бик күп китерәләр. Әле монда менә урын әз булганга күрә, без бит инде җибәрәбез тегендә. Мин инде ике машина теге атнада җомга көнне төяп җибәрдем. Хәзер менә мичләр кирәкми. Менә бу мичләр кала безнең көзгә. Билгеле, көтәбез инде сугышның беткәнен. Җәлил апа, ни хәлләрең бар? Бик әйбәт апалым, ни эшләйм инде, менә шулай итеп әкесенә яшим.
Молодец, 86, 87 тула, менә быел 87 тула Җәлил апа да. И әле ул менә Аллага шөкер. 86 түгел, 87 сиңа быел. Ой, шундый күп икән инде. Чөнки юбилейда мин Да, уже 2 ел үткән, да? 2 ел. Чөнки без сине юбилейда килеп котладык кызлар белән, э, боевое братство белән. Аннары былтыр мин Газим белән икебез килеп сине туган көне белән котладык. Ә быел Да, ә быел э, э, э, сиңа үткән мине. Әйе, синең бит 5 июньдә туган көне 87 яшь сиңа быел.